Sinjuri nsellmilkom għal programm ieħor mis-sensiela Eroj u Qaddisin Difensuri taċ-Ċiviltà Kristjana. Illum ħa naraw l-istorja tal-gwerra tal-Vandea. Biex nibdewha din il-gwerra li kienet l-ewwel kontro-revoluzzjoni kontra r-rivoluzzjoni kommunista u kull revoluzzjoni oħra, ħa nitkellmu fuq Irridu nitkellmu wkoll fuq Franza tas-seklu tmintax, speċjalment lejliet ir-Revoluzzjoni Franċiża x'kien qiegħed jiġri ġewwa dan il-pajjiż li Xi darba kien il-bint il-kbira tal-Knisja Kattolika, imma minħabba r-Rivoluzzjoni sar il-matriċi tal-antiklerikaliżmu u l-mibegħda lejn il-kleru kif ukoll lejn dak kollu li hu Kattoliku. Franza fis-seklu tmintax kienet għadha kif ħarġet minn gwerra ċivili bejn il-Protestanti li kienu minoranza u l-Kattolċi kienu l-maġġoranza. Il-Protestanti tilfu din it-taqbida tant li ġew prattikament eżiljati minn pajjiżhom, iżda iżda mbagħad li ġara kien li l-Knisja Kattol, ir-Re Franċiż, speċjalment ir-Re Luigi 14, kien ħa ħafna poter u beda jimbotta biex il-Knisja Kattolika tiġi dominata minnu, dik li ngħidulha l-Knisja Gallikana. Fl-istess waqt, qam kurrent ġewwa l-Knisja Kattolika jidhurlu l-Ġanseniżmu illi kien jitfa' dubji fuq kemm bniedem għandu jista' jitqarben b'moħħu mistrieħ. Kien kienet sistema riġida ħafna illi fiha kieku l-Kattolċi kellhom jisimgħu mill-Ġansenisti kienu jispiċċaw lanqas darba f'sena ma jitqarbnu. Din is-sistema riġida ġiet miġġielda minn elementi tal-Knisja li tqabdu sew kontra il-Gallikaniżmu li l-Knisja tkun servili għar-Re kif ukoll kontra dawn il-kurrenti. Imma fil-proċess ta' dan il-ġlied twieled moviment li kellu jagħmel ħsara u għadu jagħmel ħsara sal-lum, l-Illumeniżmu. Essenzjalment, l-Illumenisti, fosthom kittieba bħal Voltaire, u l-aktar wieħed magħruf Russo qalu illi bażikament ma hemmx bżonn Knisja Kattolika, ma hemmx bżonn l-Alla tar-rivelazzjoni, imma biżżejjed ir-raġuni, l-Alla tar-raġuni. U dawn in-nies ħejjew it-triq sabiex li tibda dik it-taqliba li llum nafuha bħala Rivoluzzjoni Franċiża. Mhux se nidħlu f'x'wassal ir-Rivoluzzjoni Franċiża għaliex kieku naħseb għandna mhux dal-programm għandna sensiela sħiħa. Imma li ħa ngħid hu li r-Rivoluzzjoni ħalliet effetti devastanti minħabba dawn il-kurrenti, ġlied bejn il-klassi kif ukoll mibegħda anti-klerikali. u mibegħda kbira lejn dak kollu li hu Kattoliku. Saru attakki fuq il-Knisja Kattolika, saru attakki fuq il-Knejjes, saru attakki fuq is-saċerdoti. Tkissret in-nobilità imma anke anki l-istabilità tal-Istat u l-istabilità tal-Knisja. Fuq is-saqf fuq il-Knisja waqa' ġudizzju ikrah. Is-saċerdoti ġew mitluba jieħdu ġurament mhux lejn il-Knisja imma lejn l-istat, u ma kellhomx jibqgħu aktar qaddejja tal-Knisja t'Alla imma jsiru qaddejja ta' stat li iktar ma jgħaddi ż-żmien iktar beda jsir agħti. Din il-ħaġa il-Kattolċi ma ħadux gost bija, speċjalment f'post jismu l-Vandea fejn In-nies kien nies kien għadhom Kattolċi, anki f'post ieħor jismu l-Brittany, fejn in-nies kien għadhom mhux biss Kattolċi imma kienu devoti u dawn ma ħadux gost b'dak li kien qed jiġri. Dan l-attakk dan il-kunflitt kellu jħalli affett devastanti f'dan ir-reġjun imma wkoll Seħħet ġrajja ta' kuraġġ kbir, ta' reżistenza u kontra-rivoluzzjoni li baqgħet tissemma ta' sal-lum. F'Marzu tal-1793, fir-reġjun tal-Vendea, qam kontra kontra l-Gvern Repubblikan, kienu jsejħulu l-Konvenzjoni Nazzjonali. Dana kien immexxi minn diversi fatturi, ewlenin fosthom kien hemm dawn li għoliet it-taxxa tal-art, attakki tal-Gvern fuq fuq il-Knisja, speċjalment fuq il-qassisin u l-kappillani li ma ħadux il-ġurament ta' lealtà lejn l-Istat u ċaħdu l-lealtà lejn il-Knisja, kif ukoll il-qtil ta' Re Luigi Sittax, illi għan-nies tal-Vandea kien meqjus bħala mhux tirann kif ħafna drabi jiġi mpinġi, imma bħala missier ħanin tan-nazzjon. Sadanittant, Il-gwerer li r-Revoluzzjoni ħalqet mal-ġirien tagħha, speċjalment mal-Prussi, mal-Awstrijaċi kif ukoll mal-Ingliżi, u l-koskrizzjoni, jiġifieri l-lieva, li kienet imposta fuq in-nies, fuq iż-żgħażagħ speċjalment, wasslet għal rabja kbira fost in-nies tal-Vandea. Essenzjalment, in-nies tal-Vandea kienu qed jaraw li sabu ruħhom jiġġieldu ġlieda li mhux biss ma kinitx tagħhom, imma kienet jiġġieldu favur reġim li kien qed jaħqarhom, qed jeqridilhom twemminhom u qed jeqridilhom l-għixien tagħhom. Il-Vandea kienet żona pjuttost rurali, jiġifieri fil-kampanja, prospera, jiġifieri n-nies tal-Vandea qabel ir-Rivoluzzjoni kienu nies li kienu jgħixu ħajja tajba, ma kienu għalkemm nitkellmu fuq bdiewa hawnhekk, eh? Imma ma kinux il-bdiewa oppressi li ħafna drabi jgħidulna li kienu maħqurin, intaxxati, Huwa ħabba f'hekk ir-revoluzzjoni seħħet li mhu veru xejn. Nies tal-Vandea kienu qed jgħixu ħajja tajba, ħajja kif kuntenti kif inhuma, daqqa waħda l-istat minn Pariġi ndaħal fil-ħajja tagħhom, indaħlilhom fir-reliġjon tagħhom, indaħlilhom fl-għixien tagħhom. Ġewwa l-Vandea ftit kien hemm entużjażmu għar-revoluzzjoni kienet issir fil-kapital. U b'differenza minn reġjuni oħrajn, il-bdiewa tal-Vandea gawdew kundizzjonijiet ta' għajxin aħjar u kellhom rabtiet sodi wkoll anke mal-kleru lokali. Id-devozzjoni reliġjuża u l-awtonomija tagħhom, jiġifieri bażikament il-gvern ta' qabel ir-Revoluzzjoni kien ma jindaħalx fil-ħajja, fil-fatt mhux fil-Vandea biss, il-monarkija fil-kampanja ftit li xejn kienet tindaħal, in-nies kienu jgħixu ħajjithom, l-importanti jobdu l-liġijiet u ma joħolqux sitwazzjonijiet ta' tankwit. Issa l-Gvern Repubblikan beda jindaħal fil-ħajja tan-nies komuni u dan wassal biex is-sentiment idur sew kontra r-rivoluzzjoni. U twieled sentiment kontra-rivoluzzjonarju. Tajjeb li nsemmu li ftit tas-snin qabel ftit ġiet nitkellmu fuq xi 60, 70 sena qabel, kellek qaddis San Luigi Maria Grignon de Montfort li kien għamel ħafna prietki ġo dawn ir-reġjuni u wassal għall-konverżjonijiet ta' bosta mill-bdiewa. U l-fervur reliġjuż li kien żara kien għadu jeżisti u jinħass sa dak iż-żmien. Issa, f'Marzu tal-1793, ir-reġjun tal-Vandea qam kontra liġi nazzjonali li permezz tagħha il-qassisin kellhom jieħdu l-ġurament lejn l-Istat. Kien hemm affarijiet oħrajn kif diġà għedna, għolit kellek it-taxxi tal-art li dejjem jogħlew, ehm, imma l-iktar li kienet l-attakki tal-gvern kontra l-Knisja u l-użu tal-lieva. Minħabba dan kollu, eh, anke minħabba illi n-nis kienet iħossom barranin, kienet iħossom il-bot mill-gvern il-ġdid, il-nis kien ma kinux kuntenti u allura bdew ir-ribelljoni tagħhom. Issa, f'April tal-1793, il-forzi kontro-revoluzzjonari fil-Vandea ngħaqdu, jiġifieri kellek ħafna gruppi ta' bdiewa differenti, mmexxijin ħafna drabi anki minn minn nobbli, ngħidulhom ma kienu nobbli, mhumiex in-nobbli sinjuri li nimmaġinaw, jiġifieri kienu jkunu nobbli tat-titlu, ma ħafna drabi ma kinux ikunu wisq iktar sinjuri mill-bdiewa. Dawn kienu qishom il-mexxejja naturali tal-poplu tal-Vandea. Dawk in-nies li l-poplu kien ħares lejhom biex imexxuhom f'każ ta' nkwiet. Allura ngħaqdu ħafna bdiewa u anki dawn in-nobbli kienu qishom il-kapijiet tagħhom imma anki kellhem bdiewa oħrajn fosthom fosthom anki nies bħal ma kien il-furnar, bejjiegħa tal-merċa. Illi dawn ingħaqdu u ffurmaw dik li sejħulha l-Armata Kattolika Urjali, li laħqet ma' 80,000 membru, l-aktar bdiewa, kif għedna ħaddiema. Kellok ukoll anki subien u nisa, u taħt il-motto ta' Dieu et Roi, Alla u Re, li kien jirrifletti anki l-għelta tagħhom lejn il-monarkija kif ukoll lejn Alla, Id-deqi ngħaqdu flimkien. Meta ngħidu l-armata reali u kattolika, qed nitkellmu fuq armata li bħala armamenti ma kinux armati sew, ġiet nitkellmu fuq għodda tal-bdiedja, mnieġel, apparat li kien joħolquh dak il-ħin stess. Ġi wieħed mhux qed jimmaġina xi armata organizzata. Ħafna drabi kienu jużaw il-mnieġel u kienu jużaw ukoll bħal lanez li kienu jiffurmaw ma kellhomx il-musketti u l-armi li forsi l-armata regolari kien ikollha. Imma minkejja l-limitazzjoni tagħha, dawn quddiem l-armata tar-Repubblikani, minkejja li kienu armati ħafna aħjar b'armi tan-nar u hekk, ma setgħux ilaħħqu mal-entużjażmu tal-Vandejani. Tant li f'ħafna drabi l-Vandejani kienu jqumu jagħmlu attakki għall-għarrieda armati biss b'imnieġel u bl-imgħażaq kif ukoll affarijiet li jimprovizzaw dak il-ħin u jagħmlu rebħiet kbar. Ħafna drabi l-armata tar-Repubblika Franċiża kienet taħrab, kienu jħallu l-armi warajhom u l-armi ovvjament jeħduhom ir-ribelli. Fi ftit żmien qabdu l-ibliet inkluż Beaupréau, Villers u Saumur, kif ukoll bliet oħrajn. Qed nitkellmu fuq armata ta' bdiewa jaħtfu bliet u jegħlbu lil dawn il x'jgħidulhom lil dawn ir-Repubblikani. Ħafna drabi s-suldati li kienu jkun hemm kienu jiċċedu bilkemm jiġġieldu kienu għax kienu jibżgħu minnhom. Madanakollu lejn l-aħħar ta' Ġunju 1993 il-marea ta' dik il-mewġa nbidlet. Il-Vandeani assedjaw il-belt ta' Nantes u hemmhekk fallew. Ġi provaw jiħduha però dan wassal għall-mewt tal-kmandant tagħhom, ċertu Jacques Catelnau. F'Ottubru, il-Vandejani, madwar 40,000 minnhom, ġew megħluba qrib Cholet u mbagħad ippruvaw jingħaqdu jgħaqqdu l-kontra-rivoluzzjoni tagħhom ma' dawk li kien hemm ġewwa Brittany u l-Normandija. u assedjaw il-belt ta' Granville. Għal darb'oħra r-Repubblikani, armati bl-armi tan-nar, rebħulhom. Li kien ġara kien li huma ħasbu li l-Ingliżi kienu ħa jiġu jgħinuhom il-Vandeani u l-Ingliżi ma waslux. Abbandunawhom. U abbandunati, dawk kienu bdiewa ma kinux suldati, kellhom jirtiraw. Hekk kif in-numru tagħhom beda jonqos, huma bdew jirtiraw. sakemm waslu f'Savenay u ġew megħluba u mdawra mill-forzi Repubblikani. Kellek 8,000 Vandean assedjati minn 18,000 suldat armati aħjar minnhom u ċedew. Imma l-istorja ma tintemmx hawnhekk. Ir-Repubblikani bi brutalità kbira ddeċidew li jeqirdu darba għal dejjem lill-poplu tal-Vandea u bdew dak li ngħidulu ġenoċidju. Essenzjalment, Kellek storja ta' brutalitajiet. Nħolqu dak li dhom il-kolonni infernali. Jiġifieri kienu javvanzaw gruppi ta' suldati, jattakkaw irħula ta' bdiewa, nisa, tfal, kollox, jiġu maqtula. Ħniena xejn. Il-pjan kien li joqtlu l-bdiewa kollha ta' dak ir-reġjun. Kienu jsiru wkoll abbużi koroh, fosthom kellek mumenti fejn kienu jaqbdu lill-bdiewa u jorbtuhom dik il-dom żwiġiet rivoluzzjonarji x'kien ikun. Jaqbdu raġel u mara jorbtuhom bħabl, irġiel u nisa jorbtuhom bi ħbula, bil-piżijiet, jitfgħuhom f'dgħajsa f'nofs il-baħar, f'nofs ix-xmara, jgħarrqu u u hemmhekk jgħarrquhom, jiġifieri bażikament id-dgħajsa tibda tegħrq u dawn billi kienu jkunu marbutin u bil-piżijiet jibqgħu niżlin. Qatlu eluf hekk. Inħarqu familji sħaħ ħajjin ġewwa d-djar tagħhom. Ġew maqtula bil-giljottina bl-addoċċ. Kienu joqtlu b'mod indiskriminat. Tnax-il diviżjoni tal-armata, magħrufa bħala Colonne Infernale, Kolonni Infernali, ikkmandati mill-Ġeneral Turreau, bdew javvanzaw u jisterminaw 'il kulħadd. Fil-bidu tal-1784, dawn il-kolonni qerdu l-provinċja sħiħa, bini, raba', ħajjiet, Kull strument ta' torrur ġie użat. Aktar minn 6,000 ruħ, mument minnhom ġew maqtulin fosthom 400 tifel u tifla, ġew maqtula executed, jiġifieri maqtulin bil-giljottina. Din il-kampanja baqgħet għaddejja sal-1796. U mhux biss ir-ribelli, imma anki nies li qas biss kellhom x'jaqsmu ġew maqtula. Issa, fl-istess waqt, kellek inċidenti li fihom ir-revoluzzjonarji ġieli tilfu. U filwaqt li r-revoluzzjonarji ma kinux juru ħniena, il-bdiewa tal-Vandea urew kemm huma nsara. Darba minnhom Qabdu grupp ta' priġunieri, kien numru kbir ta' suldati ġifieri, u bdew jiddiskutu x'se jagħmlu bihom. U kien hemm min ried li jpattijilhom billi joqtolhom, speċi kif qatlu l-familji tagħhom ovvjament. Imma r-risposta tal-Vandejani kienet waħda nisranija. Il-kap tagħhom qallhom għidu l-missierna, u waqt li kien qed jgħidu l-missierna, meta qalu taħfirniex aħfirna aħfirna dnubietna bħal ma naħfru min hu ħati għalina, waqqafhom qallhom x'għandna nagħmlu, mela naħfru l-priġunieri. Dakinhar il-priġunieri tal-Vandea intbagħtu lura lejn darhom. U x'ħin waslet l-aħbar f'Pariġi, l-ordni kienet li s-suldati kollha li kienu nqabdu priġunier ġew meħlusa jintbagħtu 'l bogħod mill-Vandea, u l-ordni kienet tgħidu xejn. Ħalli ma jidhrux l-umanità ta' dawn il-bdiewa nsara. Però l-verità ħarġet. Wieħed mis-suldati beda jirrakkonta lil ibnu u ibnu saħansitra kien għamel monument magħruf li hu l-ħniena tal-Vandea. Il-poplu tal-Vandea tilef il-ġlieda tiegħu kontra rivoluzzjoni. Imma l-kontra-rivoluzzjoni tagħhom ma spiċċat. Ispirati minn dil-ġlieda bosta Franċiżi mhux biss żammew il-Kattoliċiżmu tagħhom, imma la ħafna snin irrifjutaw li jkollhom x'jaqsmu mal-valuri mxajtna u misħuta tar-Rivoluzzjoni Franċiża.